Me ma obi biako aba ɛba tax TV so. Yɛn nyinaa nim sɛ Nyame adom a ɛyɛ seventh December ɔman Ghana ɛkɔ abatoɔ. Yɛkɔ akɔ yi ɔpanyini anaa sɛ ɔkandifoɔ a ɔbɛdi yɛn anim the next four years anaa sɛ the coming four years no. Nipa anaa sɛ ɔmanpanyin a ɔbɛdi yɛn anim, ɔbɛda yɛn ano sɛ ɔman no. Na ɛno ɛna political parties no obiara de ne strategies egu fam na strategies no obiara yɛ ne deɛ ebi nam fam kyeakyea ebi nso ahyia nipadɔm bi na ɔno nso aka deɛ ɔbɛka na ɛno na galamsey aba abɛpiem hɛn sɛ ɛɛ kufu ado ne n'aban ɔmo nko ntia galamsey na ɛredi ɔman no nya titiriw ɛyɛ yɛn nsuwa nsuwa no ɛɛ nipabɔnefoɔ bi ate asusu ayɛ sɛ ɔmo tu fam agudeɛ wɔ nsuo mu a ɔmo de chemicals Ayɛ te sɛ ɛkɔ nipadua no mu a ɛbɛdi nipadua no nya. Nti nipa dodoɔ no ara sɔre a te sɛ obiara ka n'adwene sɛ kwan a wɔbɛfa so a wɔbɛtumi asi ano kwan. Ɛno mpo nam so ma ɛyɛ organized labour yɛ sɛ wɔbɛkɔ strike na mmom nanso ɛnyɛ amba so ne nyinaa sɛ ɛyɛ yɛn president Nana Addo Dankwa Akufo Addo de nan tintim fam a wɔatumi ne wɔn ahyia ne wɔn adi nkɔmmɔ ahyɛ wɔn bɔ sɛ galamsey no ɔyɛ committed to the fight a kyerɛ sɛ ɔbɛboa ama eh, ɛto atwa a me no kasa yi koraa eh, wɔde yɛfɛ sɛ operation hot aba kyɛ sɛ ɔmo nso ɛtu eh, anamɔ eh, kyesi galam se yɛs no aha titiri ɔmo ɔmo wɔ nsuo so no ɛne ɔmo ɔmo ne license na ɔmo sɛ eh, yɛn nsaase yɛn yɛn forest no ɛne yɛn nsuo no ɔsan ɔmo yie paa kyɛ sɛ ano ɛnam so. ama nkɔmmɔ bebree aba wɔ ma me ne ɔkasa yi kura mpo eh, roman catholics no wɔn nso asi fam a wɔn nso yɛ ɔyɛkyerɛ de kyerɛ aban no sɛ ɔnyɛ galamsey no ho biribi na yɛanhwɛ yi a ɛnkyɛ ɔman no yɛbɛkɔ ahohiahia mu wɔ nsuo fam anaasɛ nneɛma bebree mu nti yɛnhwɛ na aban no nhwɛ na ɔne ɔmo mfɛ nsi ani na saa nkɔmmɔ yi kɔ so na na ɛyɛ nana dwanto a ɔwɔ ɛyɛ nhyira fam na n'ani akɔbɔ video bi so a ne bo afu yie papapapapapa ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ NDC former deputy communication director ɛyɛ Owura Kwaku Boahen ɛde nsɛm yi kɔto dwa sɛ Eh, deɛ ɔyɛ na last four years ɛma eh, npp ne eh, akufo ado aban no elusu majority of the seat no ɔbɛsan ayɛ biom ne nyinaa nsɛ ɔbɛkɔ galamsey site na wɔsan akɔhyɛ wɔn kutupa sɛ ɔmo nyɛ na ɔmo ɔmo ba a anaasɛ ɔmo nyae kufo ado taataa mu ɔmo nyae na ɔmo ba a ɔmo deɛ ɔmo ɔmo atu Ɛno na na ne dwantoɔ te yɛ sɛm. Ne bu afu yie papapapapa. Mɛsrɛ yɛnkɔhwɛ Kwaku Bɔhen nsɛm a ɔkaeɛ no ansa na mede Nana Dwantoa nso video no atoa mo so.
Last year anaa last two years from Kwame Nkrumah pɛn so ne ɛyi a yɛte forest mu ɛni kwatetu mining wɔ hɔ. Ne kwati etu galamsey wɔ hɔ. Akuffo Addo a ayɛ de akɔ parliament ama yɛagye atom sɛ yɛntu mine wɔ Folex reserve mu a wɔn tu. NPP foɔ yɛamema wɔn certificate last year nko a, afei nko ara ba forty nine certificate na yɛde ama wɔn a wɔhyɛ nwura mu hɔ a asogyafoɔ bɔ wɔn ho ban a wɔtu forest no sɛe no. Wɔn afa abɛka kyerɛ sɛ deɛ akɔ akɔfa nkorɔfoɔ ɛfiri nsuo mu aba. Na drone a wokɔ faeɛ no, wo na woteɛ sɛ wode taxpayers money kɔtɔɔ drones no sɛ wode reba abɛbɔ anita sɛ nkorɔfoɔ no retu nsuo anaa wɔn resɛe nsuo no a wobɛkye wɔn no. Adɛn na amfa drone ne monita no ankye nkorɔfoɔ no? Na abɛka sɛ nsɛmhunu wei kyerɛ yɛ sɛ DCfoɔ na akɔ akɔ akɔfa nkorɔfoɔ aba. Ɛnyɛ TV so neɛ wɔn mede di wɔn atɛm bi a. Tata mu ɛ ɛ nyansa bɛyɛ de wom ɛyɛ sɛ ɔka tata mu yi ɛkyerɛ yɛ anɔpa wei. Ɛnyɛ ɔbakofoɔ na kan yi o. Wɔn a wɔn ka nyinaa sɛ wɔn tiri mu wɔ fam a na sɛ wɔn anom nsuo no bi. Wɔn anom bi. Tɔ wɔn adwene no asɛe. Na ɛnyɛ saa asɛm wei yɛ nka. So wɔn na mpakyɛ no. Enti baabi a yɛwɔ yi. A Adɔktafo akɛsefo resɔre sɛ yɛn asase resɛe, yɛn nsu resɛe. Atikyafo asɔre, yɛn asase resɛe, yɛn nsu resɛe. So na mepa kyɛ, adwumayɛfo wɔ Ghana ha nyinaa, wɔn sɛ yɛn asase resɛe, yɛn nsu resɛe. Yɛse yɛn te, yɛn mua. Mmeranteɛ si fam sɛ yɛkɔyɛ demonstration a, ne yɛsan akye wɔn, ɛsan de wɔn akɔ akɔtom. Sɛ wɔn asɛe adwapadeɛ. Adwapadeɛ bɛyɛ na ɛsɛ yɛ forest na yɛasɛe no. Ebi obi nkɔɔ campaign ntia. Mema kɔ campaign last week mekɔ akura bi ase ɛwɔ ayi ayi ayi side hɔ. Ɛdwo so side hɔ. Wokɔ wɔ wotena wɔ nwene na wokɔ a forest akura bi hyɛ hɔ. Ɛgya wɔn nsɛm wɔn ka kyerɛ yɛn ne sɛ ne nsuo bi ɛda hɔ a na wɔn nom. So ɔho ɛdwuma nso wokɔ saa nkuro nketewa no a ɔho wɔn saa nante ansa na nkuro no hyehyɛ mu mako mako mmienu a mmienu mmiɛnsa eti nsuo bi wɔ hɔ nsuo ɛtene bi nenam hɔ ɛna wɔn anya nsuo ayɛ dɛ anom ɛna ɛhɔ nso ebi wɔ abɛkɔ kuro ɛdan baako anaa ɛdan mmienu ɛdan mmiɛnsa nti obi a nyana adwene so wɔ hɔ akoto nsuo ama wɔn wɔn ka kyerɛ yɛ sɛ nkurɔfoɔ twa kwan. More than four hours na wɔn ba baabi a ɛyi kuro ketewa no a ɛno nso ɛdan no bɛyɛ seven si mu no a yɛtu nsuo abɔ mu borehole ama wɔn no wɔn nante firi hɔ na ɛbɛdi more than four hours wɔn nante more than four hours na ɛbɛpɛ nsuo ɛbɛtu borehole no bie na wɔn de akɔ na wɔn de akɔ akɔ nom ɛde bi adware because nsuo ɛda hɔ no acid wɔn ni borehole nso kaa nso nkɔ hɔ. wowɔ moto a moto ntumi nkɔ ta na ɔma ba bɛpɛ nsuo bɔɔhoo no bi ɔmo mmɛmmra nso ne nipa gu so nti ɔmo bɛdi line so bɔɔhoo no yɛ baako pɛ na yɛka wei a wonya nhunu bi da a ana wose ana ɛwɔ hɔ dada Ɛwɔ hɔ dadaada no a yɛato aba atia wo nipa korɔ no a wona ɔse ɛwɔ hɔ dadaada na wona ase nso wobɛtumi ayɛ wokɔ yɛ ho campaign no adɛn na abɛ wama no ayɛ ba saa wama no ayɛ worse. Sɛ wo kɔ kan wokɔ yɛ sɛ wokɔ gyina akwankyɛn baabi video sɛ nam ɔsɛ. Wobɔɔ tape no asɛmbɔne bɛn na me kaa yɛ woa na abɔɔ yɛ last two weeks ɛdeɛ ansa na me kaa yɛ wagyaa mmeranteɛ no de wɔn hyɛ forest no mu. sɛ wɔn ntu mining yɛyɛ campaign ɛna mmeranteɛ no aka kyerɛ sɛ adwembɔne saa wɔ wɔn tirim wɔn tu wɔn tu mining no ara tuesday no wɔn sika no ba abɛba no na wɔn de asogyafoɔ abɛpam no wɔn atete wɔn gold no wɔn sika nyinaa ɛna wɔn kaa ase nyinaa no wɔn asa atesa asa aba ɛde abɛgu flagstaff aba tam wɔn kyɛ bi. Ɛnna Yakob akɔka kyerɛ wɔn sɛ, Deɛ ɔmaama se wɔba a, wɔde nhyehyɛɛ papa bɛgu akwan mu na wɔayɛ no yie. Ne nsuo na wɔsɛe no, ne forest na wɔsɛe no no, wɔagyae. Ɛni yɛ manifesto. Na makɔ hɔ akɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔmmɛto aba apapapa ba deɛ ɔmaama na ade nam sɛ kwaku ma akɔ forest mu kɔ akɔyɛ campaign. Na wogyaa wɔn a wɔgu forest mu yɛ campaign no, menkɔka nkyerɛ wɔn sɛ wɔmmɛto aba, menyaa wɔn na wɔtra nwura mu hɔ. na monyi wɔn sika, monyi wɔn agyapadeɛ ne wɔn gold, na monkunkum bi. Baako bi a yɛkɔ yɛ dua hyɛ ne nan ho, wɔsɛ wɔn mo kyɛnsee na ama wɔkɔɔ dua awɔ ne nan ho. Adwembɔne ɛwɔ mo tiri nti. Na wɔasa abɛfa tape mu sɛ nsuro. Adɛn na mowu sɛ wɔn sɛ wɔn mmɔ tape no, tape no wɔn ntumi mmɔ. Na pictures nkwa na wɔn ka, wɔn wɔn yiyi. Ah, kɔkɔ bu ahe kɔ mining site kɔkɔ yɛ campaign. Na me nkɔ mining site nkɔ nkɔ yɛ campaign na nkɔfoɔ hɔ no, me nkɔ kasa nkyerɛ wɔn wɔn mmɛfie bɛto aba. Aba papa. Afei koraa mɛsan akɔ meboaboa me ho me ne me team so far as ɔmo wɔ nwura mu hɔ a yɛ po ɔmo ɔmo bɛfi abɛto aba ne deɛ mɛkɔ akɔka kyerɛ kyerɛ ɔmo nso ɔmo na mɛto aba once ɔmo ayi community mining na yɛ galamsey ne nyinaa mɛkɔ site wɔ nyinaa last wɔ yɛ sɛ mekɔ beebi beebi beebi ɔmo nso ɔmo ma me nkɔ meduru npp ɔmo si dɛbi npp chairman ɛte ho yɛ maa nhum ha na ɔmo mɛkasa. Yɛyɛ de daa na boys no te sɛ yɛ de daa na wɔn de mmirika firi site hɔ aba ne yɛ na wɔn akasa because wɔn firi sɛ boys no nyinaa yɛ npp foɔ ɛyɛ eh, community mining ɛna yɛsɛ nsuo wɔkyɛ nyinaa mɛka no nansi ɛsɛ community mining no ɛyɛ illegal mining na wɔn yɛ. Wante. Wɔte he wɔyɛ MPP ni o. Na ɔno ɔka sɛ MPP ni. Ona wɔnim na Akufo Addo wɔfa do no. Na na Akufo Addo wɔfa ne ne ne kyɛ sɛ ɔyɛ MPP ni. Ɔnyɛ MPP. Peter Lajete sɛ na ɔyɛ MPP. Ne ba bɛma no nyɛ NDC. Wɔte hene a Nana Addo wɔfa do no. A wɔsɛ wɔpɛ Nana Addo asɛm. Wɔtaa ɛndeɛ so wɔtaa ka. Wɔno sɛ small scale ayi no community mining no. Ɛyɛ galamsey. Ɛne yɛfura ne ntoma na wɔde si nsuo de sɛ asase. Wo wɔ ha yɛ to gold from Kwame Nkrumah pɛɛ so o. Ɛbɛ pem nnɛ. Hwan na wahunu sɛ lecturers koraa sɔre sɛ nkwalaa no a wɔn resua ade no wɔn adwene asɛe nti no yɛbɛkɔ demonstrate sɛ yɛsɛe nkwalaa no adwene. Lecturers ɛkyerɛ ade wɔ university. Doctors atumi asɔre sɛ daabi the rate at which a yɛsɛe nkurɔfoɔ kidney yɛsɛe nkurɔfoɔ heart no ɛɛhu nti yɛkɔ demonstrate sɛ akufo ado enough is enough. sika no wanya bi wawia bi wanya mmɔ sɔre mpakyɛ no ne yɛ ka a wɔte yɛ a wɔn yɛ npp foɔ wɔn yɛ ndc foɔ wɔn yɛ ndc foɔ ha abusua nti saa pɛpɛpɛ na ɛyɛ owura kwaku bɔhenka no ɛte sɛ ɔkyerɛ mu a adwuma no ɛyɛ the last four years a ɛde bu a ndc a ɛkɔti npp no ɔwɔ sɛ ɛbɛhyɛ aseɛ te sɛ ɔbɛsan akɔ galamsey site na wakɔhyɛ mu gutu pa sɛ Wɔntu agudeɛ no, na wɔn deɛ wɔnyɛ yii mu, anaasɛ wɔn wɔnyɛ ɛɛ sɛ wɔnyɛ npp anaa wɔnyɛ ndc ni a yɛma wɔnyɛ na emu wɔn nkɔ so ntu na anaso sɛ wɔn bɛgya wɔn nya na Akufo-Addo ambɛkye wɔn na sɛ wɔn npp anaa ndc ɛba power a wɔn bɛma wɔn akɔ so ayɛ na ɛno na Nana Dwanto a ɔwɔ Nhyira FM nso te ase me ne gyagyagyagyɛ waso pa owura Kwaku Boahepa a ɔkyerɛ mu kyerɛ sɛ Sɛ NDC foɔ ammɛ distanse wɔn ho amfiri asɛm a Owura Kwaku Boahen aka no a, ɔno nso nim deɛ ɔbɛyɛ anaasɛ wɔn nim deɛ wɔn bɛyɛ wɔ Asante Mamudeɛ a ɛtia NDC amanyɔkuo no. Ne nyinaa sɛ already Asantefoɔ no ne NDC foɔ ne Asantefoɔ nka dada. Nti wɔnim deɛ ɔbɛka a ɛbɛ trigger Asantefoɔ no a kyerɛ sɛ wɔn bɛkɔ atia NDC amanyɔkuo no. Yɛnkɔ na yɛnkɔtie ɛyɛ Owura Nana Dwantoa nso ne nsɛm a ɔde to dwa ɛfa Kwaku Boahen ne Galamsey nsɛm nsɛm ho.
According to Kwaku Boahe ɔyɛ NDC ni no, ɔno nso kyerɛ sɛ ɛyɛ ne dɛ sɛ n'adwuma a ɔyɛ yɛ ne nti no um, NPP fo lusu yɛ ɛwɔ galamsey site ne nyinaa na saa adwuma no ɔbɛsa akɔ akɔyɛ biem woyɛ gyimifoɔ Kwaku Boahe you are stupid wonim nyansa and i'm waiting for ndc foɔ sɛ ɔmo atwi ɔmo ho ɛnyɛ sa wo campaign against ndc i'm telling you i want to believe sɛ ndc foɔ nsa nhyɛ aseɛ na metwɛn ara 24 hours sɛ ndc foɔ mɛka biribi na john mahama nka biribi a then we will agree sɛ ɔmo nso adwene ne sɛ galamsey no ɔmo baaba abɛtoa so na sɛ mo yɛ awudifoɔ no bi mo nyɛ nkɔfoɔ ɛwɔ sɛ yɛ ghanafoɔ hu mmɔbɔ sɛ yɛde aban bɛhyɛ mo nsa mo nyɛ serious mo deɛ mo n try i am saying sɛ i am giving ndc for twenty four hours so wɔn mmɛka sɛ deɛ kwaku bu ahen kan yɛ no ɛnyɛ the position of ndc foɔ sɛ wɔn kɔ akɔyɛ campaign galamsey site na wɔn de ayɛ campaign sɛ yɛn to nti aban no yɛ ba a yɛbɛma wɔn ato agalamsey no so i'm giving them twenty four hours na n'akwasi ne ndc foɔ a wɔwɔ ha i want to believe sɛ that is not the position of ndc na this is if this is the position of ndc a yɛn ne mɛkyi anyam. hwɛ ghana nyɛ obiara deɛ o yɛma obiara bɛhunahuna obiara o ɛyɛ a mote hɔ a na moka nsɛmhunu te sɛ ghana yɛ mo dea amanyafoɔ moyɛ sɛn yɛka mpp ne ndc foɔ bom a a mo na moyɛ ka moyɛ sɛn moyɛ sɛn against ghana foɔ monka nkyerɛ me mo a moyɛ executive wɔ ndc ne mpp moyɛ sɛn a mo mu nti na ghana foɔ nwu mo mu nti yɛ live anse Mo mu nti yɛbrɛ bɔ nsɛn just because of politics. Wo deɛ kwaku bɔ ahe sɛ wo se wowɔ tumi nti te si nwura mu hɔ na kɔyɛ sɛ galamsey foɔ no yɛn yɛ ba a yɛbɛma mo atoa so ne yɛn hwɛ kurom ha. Madi kan ka kyerɛ sɛ NDC NDC Ghana foɔ eh Asante region ɔmo bu fu a ɛna mo wini o. sɛ saa adwene no na ɛhyɛ mo tirim a we will know how to handle you guys ma mo ntrae ma mo nkasa aban no mo awie ni awie dwamahama ne so tea na ɛteɛ nti ɔpɛ sɛ ne so te mmɔɔ na yɛ expose nneɛma a moyɛ a ɛnti na mese i am giving ndc for the benefit of the doubt sɛ nsɛmhunu ne nkurasesɛm a kwaku bo ahe kaeɛ no that is not the position sɛ momma no akɔ galamsey side toɔ biom ama no akɔyɛ sɛ nkurasesɛm no a ɛno nti An ɛno nti ka ho na ɛma aban yi suro. Saa nneɛma no nti na NPP fo no nso suro sɛ sɛ yɛkɔyɛ a wɔantwe yɛn ano mma ato aba atia yɛn because of somebody selfish interest. Mo NDC foɔ yi ara na da bi a mo si Kwaku Bɔn ahe. Mama Kwaku Bɔn ahe saa akɔ akɔtena TV so reka sɛ ɔrekɔ grounds hɔ bɛpem nnɛ yɛnyaa panyin bi wɔ NDC mu a ɔka sɛ deɛ Kwaku Bɔn ahe ka yɛn yɛn sɔpɔte we are not going to support Galamsey. Mo deɛ moma Kwaku Bɔn ahe sɛ moammua ma no. mo ma ne nyɛ ne yɛnhwɛ kurom ha deɛ ɛbɛsie i'm talking to ndc foɔ no sɛ mo se moawi ne awie ɛnyɛ saa nti mokɔyɛ galamsey na galamsey foɔ no atoa ama mo nti mode kɔyɛ propaganda mo nso monkɔ trae ɛnyɛ saa propaganda no ne yɛnhwɛ deɛ ɔbɛwi ne deɛ ɔbɛlusu ghanafoɔ ɛho ɔden kyɛn pp ne ndc Ghana foɔ wɔ tumi kyɛn NDC ne NPP. Na yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a mo campaign no ɔmo dwiri gu. Tete no na na saa nsɛm hunu no politics ɛnɛ ɛyɛ nyansasɛm ne ɛde yɛ politics o. Gbugbɔ gbugbɔ gbugbɔ ne hwan hwan na ne ɛkeka keka saa nnwoma no. Tete no na ɛyɛ saa gbogbo mobɛtumi aka ɛnna yɛde nyansa na ɛkasa yɛwɔ 21st century 21st century no yɛde nyansa na ɛkasa yɛde nyansa na yɛapiili ɛnyɛ saa pɔtapaa ne n'asefoɔ and i blame the media too that is why when they come here they have a problem with me because me maa mɛka deɛ ɔpɛ na mo te hɔ as a media person as a host na wakasa me anka mɛpamo no sɛ kwaku bu ahen me me platform so na ɔbɛka sɛ ɛbɛsa kwan ka mɛ block na pamo no afiri ha because me ma no kora ntoa so media no nso sɛdeɛ bi a yɛka ho te waba yɛn nyinaa ɛko galamsey galamsey ɛsɛe yɛn yɛdi yɛn nnuane a yɛnya cancer ne liver problems na waba abɛgyina hɔ aka saa nsɛm hunu wei a na wahwɛ ne saa na wode trende wansɔpe na anka biara amfa ho ɛsɛ yɛ akwakubo ahese mɛsa atoa so mɛkɔ galamsey hɔ mɛkɔ akɔyɛ campaign Me se, mepɛ sɛ me gye tom sɛ NDC foɔ nhyɛ saa deɛ no ase. Wɔn mfa nkrataa bra abɔnten. Sɛ wɔn mmie wɔn ano deɛ a, next time yɛnim kwan a yɛn nso yɛbɛfa so ɛne wɔn adiili from today. 24 hours NDC foɔ. Sɛ kwaku bɔ ahe deɛ no mo anka se a, ɛfiri na ɛkɔ ɔkyena no. Yɛbɛhu ɛkwan a yɛde NDC foɔ nso bɛfa so. Ne yɛnkyɛ kurom ha sɛ mo wɔ tumi a. Oh!